Уӕ бон хорз уӕд хорз адӕм. Бирӕ фарстатӕ та нӕм ӕрбаздимын адӕмӕй иудзинадмӕ ӕмӕ фӕрсынц Рыны бардуаджы мидис цы у, зӕгъгӕ. Рыны бардуаг, уый нӕ фыдӕлтӕй куыд баззади бардуаг, зӕгъгӕ, афтӕ хуызы. Зӕдтӕй цӕмӕй хицӕн кӕны бардуаг, зӕгъгӕ, Нӕвдӕлтӕ йӕхуыдтой Ирыны бардуагӕн йӕ кувӕндон, йӕ сӕрмагонд кувӕндон ис ӕлӕ Дӕргъӕфсгомы цыбыр ныхасӕй Дӕргъӕфсы. Фӕкувынц ӕм мӕнӕ ӕрстдӕсӕм август уыдзӕни се бон, уӕдӕм фӕкувынц. Рыны бардуаг чи у, уый фыдӕлтӕ йӕм уый тыххӕй куывтой, ӕмӕ Кӕд уӕртӕ Рекомы сырх алард уымӕй тарстысты фыдбылызӕй, ӕвиппайды фыдбылызӕй, уӕд ацы бардуаг чи у, уый та адӕймаджы чи хъахъхъӕны низтӕй, сайгӕ низтӕ, науӕд кӕмӕй амӕлы адӕймаг, ахӕм низтӕ уыцы мидисы низ рыны бардуагӕн. Ӕмӕ йӕм нӕвдӕлтӕ-иу куывтой афӕдз Иу хатт, ну, йӕ кувӕндӕттӕн дӕр рӕттытӕ ис Ирыстоны мидӕг, фӕлӕ йӕ сӕрмагонд кувӕндон загътам, афтӕ уымӕ гӕсгӕ Дӕргъӕвсы, Дӕргъӕвсгомы. Ӕмӕ йӕ уырдӕм рымбырд вӕййынц адӕм, фӕкувынц ӕм, чи быдырӕй бацӕуы, чи кӕцӕй, кӕмӕн куыд йӕ бон вӕййы, афтӕ. Ӕмӕ фӕкувынц, ӕмӕ афӕдзӕй-афӕдзмӕ ӕнӕнизуӕй сӕ бинонтӕ, сӕ кӕстӕртӕ, сӕ зӕрӕдтӕ, афтӕ. Мӕ раззаманти-иу зуни бардуагмӕ ввахс ӕрзӕрдтӕг дзурдтой, уымӕ гӕсгӕ йӕм уӕндгӕ дӕр ничи кодтаид йӕ бон куы нӕ уыдаид йӕ боны йеддӕмӕ афтӕ ӕнӕуи бацӕуын. Уымӕй-иу дзы тарстысты, загътой-иу афтӕ, бардуагмӕ ввахс куы бацӕуай, уӕд дам дыл исты низ дӕр бафтаудзӕнис ӕмӕ дӕ фесафдзӕни, зӕгъгӕ. Йӕ бон у афтӕ, куыд низ бафтауын, афтӕ низ фесафын дӕр

Къӕзилджын стъалы арвыл куы фӕзыны, къӕзилджын стъалы мӕнӕ кометӕ хонынц наукӕмӕ гӕсгӕ доны ну ихӕй арӕзт кометӕ узӕг ӕмӕ йӕ фӕстӕ пырхгӕнгӕ сӕузӕгы фыдӕлтӕ та йӕ хуыдтой уый тауӕг зӕгы. Ома зӕхмӕ куы рбабӕхсай, уӕд куыд тайы, афтӕ таугӕ цӕуы йӕ фӕстӕ. Ӕмӕ кӕй байтау, уый вӕййы йӕ хос, ома зӕххыл цавӕрдӕр низтӕ фесӕфой, Йе та вӕййы уыдонимӕ ма ӕндӕр цавӕрдӕр низтӕ дӕр фӕзынынц афтӕ, зӕгъгӕ, ма йӕм нӕ вдӕлтӕ уӕй зыдтой, ма йӕм уый тыххӕй куывтой, Рыны бардуагмӕ, цӕмӕй сын кӕддӕриддӕр ӕххуыс кӕна ӕмӕ зӕххыл низтӕ ӕвзӕр низтӕ ма зыной, ма хӕлиу кӕной, ма дзы адӕм ма цагъды кӕной, ой, фӕлӕ цӕмӕй зӕххыл цы низтӕ ис, уыдон сӕфт цӕуой, зӕгъгӕ, йӕ уый тыххӕй. Еуей уыди йӕ мидис, йӕ кувӕндон куыд загътам, афтӕ дӕргъӕвсы. Мӕстдӕсӕм мӕнӕ августы йӕ уыдзӕн йӕ бон. Уе зӕр хорзӕд, дзӕбӕх ут!